Nafuh bħala l-awtur ċelebrat Ġużè Stagno, iżda se jintroduċi lilu nnifsu mill-ġdid bħala l-artist viżiv Shane Piacevoli, bl-esebizzjoni Protection No Longer Assured, din se turi viżwali oriġinali li ġew ispirati minn films Ġappuniżi. L-esibizzjoni infetħet f'Madrid fi Spanja. Jiena min jafni jaf li minn dejjem inġemma it-toys il-ġugarelli, speċjalment ta' sensilijiet ġappuniżi bħal dawk li konna naraw meta konna tfal.

f'pożi qishom ħarġin mill-films u bdejt nitħajjar nagħmel xi ħaġa simili. Eh, fil-bidu kont bdejt eh, bħala ċajta kważi, fil-fatt kont noħodhom eh, ir-ritratti bil-mobile tiegħi. U bdiet minn hemmhekk insomma u dejjem inżid bil-followers fuq Instagram Sakemm fl-aħħar saru jafu bija n-nies wara dan il-mużew f'Madrid li jismu appuntu Espacio Solo. nies jafuni bħala xejn pjaċevoli. Eh, artist viżiv. L-esibizzjoni jisimha Protection No Longer Assured, hija group show eh, fejn qegħdin jieħdu sem madwar 30 artist eh, minn madwar id-dinja u qed tittella fl-Espacio Solo eh, f'Madrid. Qed tibqa' dejja sal-aħħar tas-sena. Jena kom bdejt eh, nħu ritratti għax Xi darba kont kittieb, ktibt erba' kotba u kont nieħu pjaċir u kienu pjuttost popolari, però aktar ma beda jgħaddi ż-żmien, aktar bdejt inħossni imjassar biex ngħid hekk minn lingwa li jitkellmuha biss nofs miljun ruħ u li ftit ħafna minnhom dawk interessati fil-qari. U allura dejjem ħsibt li l-arti viżiva setgħet tegħleb dak ix-xkiel lingwistiku li kien jeżisti bil-kitba tal-Malti qed tifhem għaliex hija aktar immedjata m'hemmx il-lingwa involuta u dak li jkun jista' japprezza irrespettivament mill-liema lingwa jkun jitkellem u qed tifhem u kien għalhekk li bdejt eh, nesperimenta bl-arti viżiva. Però aktar ma bidi għaddi żmien u aktar ma bdejt inżid bil-followers fuq l-Instagram tiegħi aktar bdejt noħodha bis-serjetà u anki għaliex bis-saħħa tal-pandemija u l-ħin ħieles kollu li kellna dak iż-żmien kelli l-lussu wkoll ta' żmien eh, fejn stajt eh, nitgħallem nieħu ritratti kif suppost, ħaġa li qatt ma kont għamilta qabel Għax kulħadd jieħu r-ritratti taf int bil appuntu bil-mobile. Il-proċess huwa wieħed pjuttost pjuttost sempliċi, noħloq noħloq xena li tkun qisha xena minn film, pereżempju karattru bħal Godzilla li ikun qiegħed jeqred belt, pereżempju noħlaqha bil-ġugarelli tiegħi u bil-modelli tal-belt, bini żgħir taf inti minjaturizzat. Imbagħad eh, noħdulhom ir-ritratti. Wara ovvjament imbagħad ir-ritratti eh, ikun hemm l-proċessar li jsegwi wara. L-għan tiegħi jkun dejjem li nqarreb aktar lejn dak li tara fuq l-iskrin. U ovvjament imbagħad eh, l-art iżviluppat dejjem aktar biex tinkludi affarijiet bħas subtitles per eżempju li wkoll minħabba il-background tiegħi bħala kittieb joffruli spunti fejn kun nista' nimraħ aktar artistikament, eh, fejn xi kultant naqsam xi ħsibijiet eh, li jkunu għaddejjin minn ġa moħħi, dak it-tip ta' affarijiet. L-esibizzjoni qed tittella Madrid eh, passejn bot mill-Prado fil-Mużew tal-Kollezzjon Solo, Espacio Solo. Mużew li jikkollezzjona xogħlijiet eh, ta' arti kontemporanja minn madwar id-dinja. Eh, kienu huma li inkoraġġewni nkompli nirfina xogħli insomma u kien hekk ukoll ispiċċajt biex naħu sem f'din l-esibizzjoni li hija wkoll id-debut tiegħi bħala artist viżiv.